Eý obam, eý ilim, eý päk Watanym! Tüýs ýürekden size salam iberýän. Sende ýerleşendir geçmiş ahwalym, päk ýürekden size salam iberýän. Sen meniň mesgenim, dogduk mekanym, senden kuwwat alýar ten içre janym. Sen bir beýik çynar, köküňde ganym. Ak ýürekden size salam iberýän. Sende ýaşap geçen ata-babama, seň goýnuňda ýatan ene-mamama, okap alym bolan ini-agama, Çyn ýürek den size salam iberýän. Men bir nadan utanýan söz açmaga sizi ýekän ýekän öpüp goçmaga rogsatym ýok senden göçüp gaçmaga çyn ýürek den size salam iberýän. Berekella size beýik alymlar. Bu ýurtdan göçen ýa-da galanlar. Ylym hamyryny ýogrup ýaýanlar. Ýekän ýekän size salam iberýän. Ýaradan ýatlamak hem salam bilen. Eziz halkym ýalka Taňrym Türkmen ilim aman bolsun Topragyňa kyldym tagzym Tutan ýoluň aman bolsun Eziz we mähriban Türkmen doganlarym biz bu gün Kümüşdepe şäherine iň medeni şäherleriniň, sähranyň şäherleriniň birine, derýa ýakasynda bir şahyr doganymyzyň ýanyna geldik.
Salam. Salam dogadan soň, rugsat berseňiz Beýik Taňryň dergahyndan baryňyza berk jan saglyk, işleriňizde üstünlik, durmuşda abraýly uzak ýaş arzuw edesim gelýär. Men eger özüm tanitmakçy bolsam,

Kyrk, ila kyrk bäş ýyl bäri şu ugurda talaş edip ýörän. Hudaýa şükür, şu güne çenli üç kitap neşir edip, okuwçylaryň erkine goýdum. Biri Natuwan adynda goşgy toplumy, ikilenjisi Enem-atama sowgat, bir-de goşgy toplumy, üçülenji ýöne pars dilinde, namaýyşnama suratynda, etiýat babatynda. Beýik Serdar adynda. Indi galan ömrümizi-de şu ene dilimiz, ata dilimiziň yzyna diýýän-de sarp eder ýanak. Allajan nesip et. Köp sag boluň Annaguljaa. Şahyrçylykdan-da daşgary men gelemde kän ýazyp oturan, meşgul bolup duran zatlaň bardy-da. Ondan daşgaryda terjime ugrunda-da işledim diýdiň. Şondan-da biraz gürrüň berseň gowy bolar. Hawa, men näme pensiýa çykan adam, bikar adam näme etjegimde bilemok, garaz, özüme bir täze bir täzelikleri tapmaly bolýar-da. Hop, indi pars dilinde biz okypdyrys, niçe ýyl okypdyrys häzir-de diýende, hemme ýerde şo menen maşgullanýar. Ýöne Bi täze diller, täze hatlar üwrenende adam ýa bir şowha münüp, bir gyzykly şowlugyň edýärine mydam şoň aladasynda bolýar. Bizde tüweleme aga ýa Ata Ensary ustadymyz oba islän hatlarymyzy, dillerimizi bize üwredip ýörä, biz edýärine özümiz şoň menen maşgullanýark, hülasa öýmüz güýmeýärk-de. Oba il-gün getirýär, bir kitaplary ýa orsça ýazypdyrlar, ýa latynça ýazypdyrlar. Emma ýerligi türkmen kitaplar. Sözi türkmen, emma haty latynça ýa orsça bolsa, şolary hulasy hetjikläp terjime edýärin, hulasy her şol gelen adamyň diýýän işini ýola salyp goýberýär.
Men özüm rowanlanýaryn, işim diýende bireme öňküden ökdelenýärin, ýazmana, pozmana.
Haýsy adamlar saňa kömek etdi şu ugurda öňe gitmäne? Bamy şolardan-da bir bir az maglumat berseň gowy bolardy. I oglanlyk şol nowjawan wagtymdan bäri men özüm şu klassyk şahyrlaryň goşgularyny okyp, şolary gaýtalap-gaýtalap okydygyça hoşum gelerdi. Şeýdi, sogra-sogra geldik, yssykdan bolduk, döwlet işine girdik. Awa, Kakyhojan menen tanyş bolup, Kakyhojan menen gatnaşdyk. O-da bir he görä, awa, he görä bir halypa bagşy, edebiýatda he görä güýçli, özüniň diýýän. Ondan ýegşem gul kör menen ýagny şeýle bolup, bu menen ýagny aragatnaşygymyz he görä gyzyklandy. Ol şeýdip ýörşümde bilmedim, bir müň üç ýüz segsen sekizinji ýyl ýa ýedilenji ýyl bolmaly, Musa Dürjäni atly bir diýende bir äpet edebiýatçylaryň biri bagyşlar bolup geldi Kümüşdege. Hem-de ol häki Türkmen radiýasynda işleýärdi. Hawa, şol bagyşlar bolup geldi. Ozam bi bir namaýyşnama ýazdy, dogrulady Ilaman. Ondan soňra bi Ilaman molla Haky Weten. Ozam şuň arakesmelerinde bagşy aýdym aýdýardy. Ozam şu bagşyň aýdýan aýdymyny Bagşymyzdy Kaka Hojandy. Men özümden goşup beripdim. Her arakesmelerde şu aýdymy göberýä. Musa Jürjäni birden muňa diň salýa, bi näme diýä kakam diýä. Bi goşgy diýä, eýni namaýyşnamaň özi diýä. We onda diýä özümiz goşduk. Onda kimiň işi diýende onda diýä Annagylyç. We Annagylyç indi jiletde barmy? Onda Annagylyç owo şahyr ahyr. Şondan Musa Jürjäni meni çagyrdy. Sen goşulagyny getir, men bir gözden geçireýin diýip, şondan gözden geçirdi. Soňra-da diýýän-dä, şu edebiýat ugrunda-da menden näme bolsa, Agaý Atensarydan. Hä, ussat Ensary. Men hawa, näme bol, men bir lugat-da mänisini bilmesem, şoňa deň bolýan. Şoňa hawa, şoňa ýaňky täze kitabyň içinde-de bir beýt şoňa goşupdym. Mende eger ylym bolsa, bary-ýogy sendendir. Hawa, işlerimde nizm bolsa ýene bary sendendir. Galamymda bar bolasa azda-köpde ýitilik, kemçilikler meniňkidir. Ýitilikler sendendir diýip, şo kitabyň içinde-de şony, he, görä şoňa men özüm dogrusy eradatym bar. Özi-de bir çyndan bir alym adam, bir, he, görä bir mumin adam, bir beter mütewazy adam. Päk niýetli bolgun arassa sözli. Niýetiň päk bolsa abadan dünýä, Ak hümmetli bolgun neresse ýüzli, Şonda gülläp öser ýaňadan dünýä. Ilki Watanyňa wepaly bolgun, Soň bolgun eneňe ataňa ogul, Iliň üçin ölüp il üçin dogul, Şonda gülläp öser ýaňadan dünýä. Dünýäden geçseň geç, ylyňdan geçme, Mal üçin namartlar öňünde çökme, Geçmişden sapak al, gamyny çekme, Şonda gülläp eser ýaňadan dünýe. Ýola salgyn ýagşy ýola gideni, Garşy algyn myhman atly geleni, Natawan güldürgin ýüzi solany, Şonda gülläp eser ýaňadan dünýe, Şonda parlap eser täzeden dünýe. Sag bol Annaguljaa.
Örän owadan goşgy. Okyp berdiň eliniz agyrmasyn. Indi biz gürrüňimiz şu edebiýat hakynda bar barýada. Indi şu ugurda nähili gynçylyklar bar, nähili salgytlaryňyz bar, nä şondan da biraz gürrüň berseň. Biz näme şu şahyrlyk, şu edebiýat ugruna ýa ylym, galam, hünär eýelerinden haýyştymyz şi, şu ýaş oglanlary goldamaly, şolar diýen hemaýat etmeli, şolary gyzyklandyrmaly, şolary tap Teşwik etmeli gelsinler diýende şu öz ata dili, ene diliniň yzynda diýende talaş etsin. O şöhraty ýortmasynla. Bu bir dünýe ýöne geçip duran ýalançy bir diýende oýunçyk oýunçyk dünýe diýende muňa bir ýöne atdan çürim biz öz näjir näjir şu wagt oglanlarymyz we her bir sowatlarda ýokarda emma bir rahnama ýetýän bir şolar irşat etýän bir bu bir Terip öwi tikleýän he ora gyt. Her kim öz pikirinde. Sara şu gynçylykly aýylsyn men özüm ä diýen säme görä begenjek gaty diýýän. Aladamda şol pikirimde mydam şoňa narahat özi. Näme şeý diýýär. Heý bir şol okan kümüşdebeden on ýyldan bir şahyr çykmarmy? Ýa bir nakgaş çykmarmy? Ýa bir ýazyjy çykmarmy? Ýigrimi ýyldan elli ýyldan-da çykanok. Mydam diýarynda birnäçe nefer şolaň üstünden aýlanyp dur.
Olar nähili boljak diýende. Hawa şolar diýende bir garaz gaýrat etmeli gollamaly oglanlary diýende teşwik etmeli. Goý hawa öňe gitsin diýip. Hawa. Başga zatda näme awunyp dursaňda bir tobar adamlara degýär ýa bir diýende kef awunýar o da bize gowdýar. Ahyrda aýtjak diýjek sözüň bolsa bulara hyzmatda da.
Men bir tiki goşgy menen tamam edaýyn. Şahyrlar depderiniň baş sahypasy ilki Taňra ýalbarmakdan başlanýar. Şahyrlar asmanynyň ylham çagwasy Alla bakyp aglamakdan başlanýar. Buýsanç menen göni wagty asmana çylşyrymly bi dünýäden daşlanýar. Pähim-paýhas, keç wakasy ynsafa, şahyr köňli matamlykdan başlanýar. Başlanýar hem söýüp hem käýemekden, ýüreginden aglap gözi ýaşlanýar. Köýen köňle köýüp melhem bolmakdan, şahyr köňli şatlanmakdan başlanýar. Gyzykly tutmaýar bu ýalan çyny, söýüp hem söýülmekden başlanýar. Ýat sözler aýdyp saklap sarpany, Ilki mähri dogallykdan başlanýar. Şahyllaryň köňli ummanyň durky söýgi tünden öwşün atyp başlanýar. Şahyrlar waspyndan baharyň görki çeşme ýaly joşgunlykdan başlanýar. Kä şahyrjyk, ýöne ruhy belentdir. Hakykat mukamyn söýüp hoşlanýar. Kä natuwan ýaly kime gerekdir. Il derdine ýanyp, köýüp başlanýar. Sag bol halypa. Sag boluň.
Öňem, soňam mätäç däl sen öwgä. Sebäp sen öwgüden beýiksiň örän. Salamat bol şahyr. Saglykda bol şeýle ömrüň uzak bolsun.